Jemjan geldiňmi? Beý, Gully kaka öýdemidiňiz? Hawa. Ýaňa gelende ýokduňyz? Nji şu wagt çyk geldim. Men ýadandym. Men ana saňa gyzgynjak çaý demläp goýdum. Ýör kibe oturyp çaý içelijigiň. Ýör Jemjan.

Tüweleme, beh, şular-a bolaýypdyr. Bizi türkmen aşak uçýan uçara berkitdiler. Beh, ol-a hasam gowy bolupdyr. Ine, iş bahanasy bilen awaranam görersiň, nesip bolsa. Sen bir käse çaý içýänçä, men derrew saňa nahar bişireýin. Waý, Gully kaka, men nakam nahar işirseňiz, il näme diýer? Öýüň içinde il görüp durasy ýog-a. Birdenine biri geläýse-de, men gönüläp aýdaýaryn. Ertir bar-a, Jigimjanyň ilkinji uçuşy. Şol üçinem öz jigimjana hyzmat edýän ýer. Öz diniň gögerçek bolup gepem tapaýýaň. Bolýa, bu gün sen bişirseň bişiräý. Menem aşaky dükandan ýyly çörek alyp gaýdaýyn. Sen hoş habarly geljegiňi bilen ýaly, ho, Gülsüm goňşymyz bar-a, aşak düşende özüne çörek alanda bize-de alyp gaýdaýypdyr.

Meni ulaltjak bolup öňki gören görgüleň azmy? Wah, agam jan, meni göreňde ýylgyrsaňam, kalbyň gussadan püre-pürligini bilip durun-a. Bu durmuş bizi ýaş wagtymyz ejemizem, kakamyzam elimizden alyp, uly synaga goýdy-da. Alo. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Begmyrat özüňmi? Hawa özüm. Men Gully Aşgabatdan. Hä, Gully senmidiň bi? Aý, tüweleme. Arasynda bizem ýatlaýaň-ow. Heý, senem bir ýatdan çykaryp bom, dost. Nähili jan saglygyň? Işleň gowumy? Ýagşy, ýagşy. Öz taplaň nähili? Jigilerimiz gurgunjamy? Şükür, jigimizem gowy. Tüweleme, bolubilýä. Begmyrat, senden bir haýyş etjek zadym bardy. Hawa, diňleýän. Bilýäňmi näme? Kümüşiň okuwynda iş tejribeçilik möwsümi başlady. Hawa? Ertir nesip bolsa bile okaýan ýylykdaşy bilen Türkmenbaşa uçýarlar. Onsoňam bar-a şolar yzyna uçýança seň ýanraňda bolaýsalar diýjek bolýan. Özüň gözgaç eder ýaly. Hä-eý, Gully jan, arkaýyn gelibersinler. Kömekçim öňlerinden çykar. Sen el belgisini belläp al. Hawa, altmyş ikilikden nol dokuz kyrk iki kyrk iki. Bellediňmi? Ady Begençdir. Geldikleri jaň etsinler onda, öňlerinden çykarlar. Köp sag bol, Begmyrat. Bolýa bolýa arkaýyn gelibersinler. Hoş, bor sag bolda. Begenç, ertir iki sany myhman geler. Hawa, seň belgiňi berdim, saňa jaň ederler, öňlerinden çykyp garşylarsyň-da. Bolýa, bolýa, sag bol. Alo. Salam salam. Hawa-wa Begenç. Ä, siz geldiňizmi? Bolýar, bolýar. Myhmanhanaň içine giriberiň, men size içinde garaşýan. Alo. Başlyk şo myhmanyňyz geldi.

Salam gyzlar. Salam. Hawa geldiňizmi? Hawa geldim. Tüweleme uçuş gowy geçdimi? Gaty gowy geçdi. Berekella. Begenç gyzlar ýadak gelendir sen dessine ýerleşdir. Onsoň bu gözel Awazamyz synlajak diýseler görüp bilersiňiz. Barbaş. Gorany häzir rütçe dynjyňyzy alyň. Begenç ýerleşdir ony. Başt. Bägül, al pizonyň açaryny ber.

Bäri gaty owadan eken. Siz garaşyň men hazır el telefonumy alyp geleýin surata düşeliň. Ýadyňyza düşýärmi geçen ýyl biziň myhmanhanamyzyň öňünde agaň bilen taksä münüpdiň. Howa menziline çenli. Hawa, siz ony nirden bilýäňiz? Şol Ulagyň sürüjisi men däl. Hä, şeý diýseňiz-le. Tüweleme ýatkeşligiňiz-ä gowy ekeni. Şonda bir gürrüňde agaň adynyň Gulludygyny bilip galdym. Yz ýanam myhmanhana işe ýerleşdim. Soň ýyl hasaby boýunça barlag etmeli bolamda, şol günki sanawa seretdim welin, Ga harpdan başlaýan erkek adamyň adyna duşmadym. Dogry duşmarsyňyz. Sebäbi ol ýerde diňe men dynç alyp, agam iş sapary ile gelipdi. Ol kärdeşleriniň arasynda bolmaly boldy. Kümüş Saryýewa, Şeýledirem öýtdüm-le. Sebäbi şol günki sanawda ýaş gyz bir seň adyň bar. Kümüş. Şol gün men saňa göwnüm gidipdi. Emma ýanyňda agaň bolansoň hiç zat sorap bilmedim. Men seni tapmak maksady bilenem myhmanhana işe girdim. Şondan bärem seň gözlegiňde. Men indi gözlegimi dowam edesim gelenok. Men seni tapdym. Elbetde garaşylmadyk ýerden birbada nädogry düşünmegiňem mümkin. Ýöne sen ertir gaýdýaň. Men ahyry şu ýerden seni taparyn diýip gelipdim. Tapýançamam gaýtjak däldim. Indem bu pursady elden gidiresim gelenok. Ine-de men geldim. Äý, getiriň gyzlar, men sizi surata alaýyn. Balam.

Kümüşden hiç zat gürleşjek dälmi? Nämä gürleşeýin? Hemme zady gürleş. Näme gyzyklandyrýan bolsa gürleş. Men seni bir gezek ýitirdim, besdir, indi ýitiresim gelenok. Ýa seň göwün bereniň barmy? Ýok, ýöne. Ýöneň näme? Kümüş, ýigrälimi? Hawa. Begenç, jaňlaşarys.

Kümüş, indi sen maňa hiç zat aýtman gidiberjekmi? Ýok. Men daşyny araşaryn. Bolýar, soň jaňlaşarys.

Şeýlemi? Bolýa, gaýtadan saman baryň. Gullada köp salam aýdyň. Bolýa, sag boluň. Biziň myhmanhanamyza gelip duruň. Sag boluň, sag boluň.

Salam, salowmaleýkim. Waleýkimessalam. Täze ýyllar gutly bolsun Çara. Sag boluň siziňkem gutly bolsun. Çara tanamadyň öýdýän men. Bir görýän ýüzüm özä on aly bilemok. Men Şamyrat Atajanyň dosty. Hä Şajan Aman Saryň ogly. Owowowo. Wah Şamyratjan duşanyň gowy bolaýdy seň. Men Atajanyň öýüni tapman ýörün aýlanyp.

Oo Salam gyzlar. Gaharjan gyz gowmy ýagdaýlaň. Sag boluň. Keýik Ýaňkam seni görse üýtgäberýälaga. Kim? Ýaňky gölemi? Oňa nämçe göle diýýäň? Göle diýmez ýalymy? Okuwa başlan günümiz süssäw meni. O nähili? Ýadyňa düşýämi, okuwa başlaýan wagtlarymyz bäsleşik geçirildi. Hawa. Ana şo bäsleşigiň çykyşlarynyň meýilnamasyny guramaça äkidip barýarkam, men-ä bärden barýardym, o-da aňyrdan gelýärdi. Gözüň körmi göni haýran. Wah, sen ýaly aý bakyşly, gül jemally gözeliň görmeginden ýaňa. Gözümiň görmegi-ä beýlede dursun, o görgülileň serkerdesi bolsaň garaň gapyljak ahyry. Getir bäri. Getir diýýän. Muň suw jaram bolşuny. Ö-ö, bu jaňalgynyň bolan bolşuny-aý. Men näme bilgeşleýin etdimmi? Dur, dur, dur, dur. Gözel gyzjagaz, aýak çeksene. Diliň başyny çeýnemesene, aýola. Ondan-a bar git-de, gözüne äýnek dakyn, ýa-da maňlaýyňa çyr oturt. Oho! Dur, dur, gaharjaň gyz. Men seň göwnüňe deger ýaly zat diýemog-a. Okuw beýdip öýkeleşip başlamaly-da. Atdanlykda bolan zat üçin okuw gutarýançak öýkeleşjek ýörjekmi? Halys gaty gören bolsaň, men saňa derek aňyrdan geleýin. Senem bärden bat bar-da meni süs. Şeýtseň belki içiň sowar. Geçeýin. Geç.

Talyplar, birinji meselämiz ertir teleýaýlym seýilbäkde ýazgy edýä. Iki sany talybymyz mekdepden baryp goşgy okamaly. Şoňa Amanowa Keýik. Onnoňam Gurbanow Allaguly. Ikiňiz ertir sagat üçde seýilbäke bararsyňyz. Indi ikinji meselämiz talyplar.

Be, allajanlarym, jaý berlipdir diýselerem beýle dokuz düzüwdenem aňyrdadyr öýtmändim. Jaý toý edemde-de, hemmäňiz bir kuwlyk göçüp gitseňiz. Mal-gara seretmäge-de biri gerekdi, gaýtman galypdyň-da, kaka. Ana şonda ejemiň-ä göwni ýetipdi. Alty otag diýseňem diýýä, meň sananyma dokuz otaga baryp diýdi. Haý diýýän-ä, Arzuw edeňde-de şuň ýarysy ýaly bolardy. Dogry aýdýaň kaka. Oglum, men-ä bir baraýyn, göreýin. Näme ýetmeýän zatlar bolsa alyp bereýin diýdim weli, men-ä tüweleme ýetmeýän zat görmedim. Edil beýle-beýledir öýtmedim-dä. Indi oglum özüňiz näme alyp ber diýseňiz, şony alyp beräýmesem? Ýa, kaka. Janyň sag bolsa bolýa. Kem zadymyz ýog-a. Gül ýaly zamanada ýaşaýas. Hany onda pikirlenişip soň aýdaýarsyňyz-da. Bolmasa-da özüm islän sowgadymy alaryn. Bolar kaka. Onsoň oglum diýýän-ä. Muň näçeräk nyrhy? Päk kaka seneme. Häzir-ä mugt. Mugt diýäýdiňmi ýa men öte eşitdimmi? Ýene otuz ýylyň dowamynda üzülişmeli bolsa. Mugt boldugy bolmaýarmy ýa-da? Otuz ýylyň dowamynda. Otuz ýylyň dowamynda. Hä, o zeýilli bolsa mugtuňam aňyrsy bolýa oglum. Bu wagt siz Arkadaga arg saýty iýip oturmaly siz. Siz hiç hili kösenmän taýar jaýa giräýmeli edip berdi. Onda-da nähili jaýlar seredäsi gözüňe. Döwrüň tüýs bagtyýarlykdygyna söz ýok bu. Oglum, nesip edenden indi sizem bärde ýaşarsyňyz. Indeňem biri Awaza dişläp ýör, biri okuw okap ýör. Ejeňe-de kömekçi gerek. Täze ýylda toý eder ýaly oglum guda bolup goýaýsak diýýäs. Bu körpä düşnükli. Be, onsoň Begençjan nabry, heý, öýlenjek beýleki diýip dagy gürrüň edenokmy? Ol bizden-ä utanar. Sen şony oglum gyzyklanyp göräýseň nätýär. Hany men oňa jan edip göräýin. Häzir garaş kaka. Alýo. Alýo, inim, saglykmy? Hawa, hawa. Özüňiz nähili agam? Ejem, kakam, gelnejem, oguljygymam gowumy? Hawa, ählisi gowy, inim. Sen maňa gulak goý. Diňleýän agam. Ynha, nesip bolsa biz seni öýeräýsek diýýän. Hä. Menem şo barada siz bilen maslahatlaşaýyn diýip ýördüm. Barmaly ýer bolsa aýt. Bolmasa-da öýdäkilere rugsat ber. Barmaly ýer bar. Siz maňa biraz wagt beriň, onsoň men sizi mal habar ederin. Bor, bor. Ýöne siz inimdenem habar tutaýyň. Oňam höwesi bar ýaly-la. Nädip aýtjagyny bilenokmy, nämemi? Bor onda. Men jaň ederin. Bolýa, bor agam. Kakam, Siz-ä tüweleme bir däl-de, iki ýerik gitmeli bolduňyz öýdýän. We, nätdiň-ä muny? O näme, iki gyz öýlenjek diýýämi? Ýok-la, kaka. Onda näme? Körpe-de öýeräýseler diýen ýaly edipdir öýdýän. Hä, öýeräýseler diýýän bolsa bolupdyr-da onda. Täze ýylda goşa toý edip bilsek, ejeň-ä gaty begener. Begener. Hawa. Men haýal etmän ejeňe buşlaýyn. Sen ikisiniňem ýagdaýyny bil-de, soň maňa habar et. Bolýamy? Men ýöräýin, oglum. Kaka, oturybermeli ekeniň-dä. Muny ýaly gowy habary baka men eglenmäýin, oglum. Bor onda, kaka. Bolýar. Ýör onda, men seni ugradaýyn. Ýör, şeýtan.

Başlyk, men siziň bilen gürrüňim bardy. Hawa, aýdyber, diňleýän. Şol dostuňyzyň uýasy bar-a, myhmanhanada bolup giden, kümüş. Hawa. Ana, şo hakda gürleşäýjekdim. Enem-atam öýeräýsek, barmaly ýer bolsa aýdaýsaň diýerler welin, Kümüşden hiç hili jogap alyp bilemok. Boram diýenok, ýogam diýenok. Eger öýdäkiler barsa bererlermika? Ýakynlary nähili adamlar? Şony gürleşäýjekdim, başlyk. Hä. Şeý diýsene. Bilesiň gelýän bolsa diňle. Gully bilen uýasynyň ara tapawudy on ýaş töwereg-ä bolmaly. Uýasy heniz üçem ýaşamaka ene-atasy ýol heläkçiliginde wepat boldy. Kümüşi Gullyň özi ulaltdy. Gully işe-de gidýärdi, öýüň işlerine-de ýetişýärdi. Uýasy ýekesiremesin diýip günortanlyk naharynam, agşamlyk naharynam hökman uýasy bilen öýde bile edinýärdi. Gully uýasyna ene-ata mährini berip bilmese-de, dogan mährini kem etmedi. Uýasy özüni ýalňyz duýaýmasyn diýibem öýlenmedi. Ýogsa garyndaşlary Gullyny känä berjek boldular. Ol uýasynyň hatyrasy üçin etmedi. Ýagdaýlar-a şeýle. Ýöne sen gyz-a saýlap bilipsiň. Wah, ol-a şeýledir welin, men gyzdan belli bir jogap alyp bilemok. Dogrusy, Näme etjegimi bilemok. Sen gudaçylyga iber. Seň meň ýanymda işländigiňem aýtsynlar. Özem meň salgy berenimem aýtsynlar. Onsoň Gully bilen meň özüm gürleşerin. Sag boluň, başlyk. Siz-ä meni diýseň begendirdiňiz. Bolýa, bolýa. Jigimiz asylly maşgala düşse biziňem armanymyz ýok. Men seni gowy tanaýanam. Sen ýöne baransoňlar maňa habar et. Bor başlyk. Sag boluň başlyk. Bolýa, bolýa. Alo. Salam. Salam Kümüş. Men seni bimaza eden däldirin-dä? Ýok-la. Kümüş, Öýdäkiler barmaly ýerimiz aýt diýýärler. Maňa-da diňe sen gerek. Men näme diýeýin? Sen maňa näme-de bolsa bir zat diý-dä. Begenç, Sen meni gowy görýändigiňe göz ýetirdim, ýöne. Onda ýöneň näme? Men seni halamok diýjek bolýaňmy? Ýok, ýok, ony diýjek bolamok. Dogrymy aýtsam, sen meň ýüregimde orun aldyň. Onda men öýümizdäkilere arkan aýdyp bilýän-dä. Ýok, ýok. Eger öz ýüregiňde-de men hakda gowy pikir bar bolsa, başga näme garşylyk bar? Agam. Näme, agaň garşy bolar öýdýäňmi? Agam garşy bolasy ýok, ýöne agamy ýeke goýasym gelenok. Sen bilýäňmi? Bilýän. Bilýän Kümüş, men ýaňy başlygym bilen gürrüňdeş boldum. Bilýän bolsaň özümi ösdürip ulaldan ýeke doganymy nädip ýalňyz goýup gideýin. Ejemiň, kakamyň ýerini tutup hor-zar etmedik doganymyň bir uly jaýyň içinde ýeke özüň ýaşap ýörenini asla gözegime getirip bilemok. Näme, doganym diýip senem durmuşa çykman oturyberjekmi?

Sen meni gowerýänem bolsaň, menem seni goweremde-de agamy taşlap, niräk gideýin? Agam meni ulaltjak bolup, öz durmuşyny inkär edipdir-ä. Indem men ony ýeke taşlap, başymy alyp, ötä gideýinmi? Men ony oňarman.

Adyň näme? Begmyrat. Saňa şeýledir jogap. Hawu Leýle men baram saňa ýüregim berem mähriban gyz Altynaý ýüregimi elläp göräý senli bolýa ýüregim. Be, ýagşy ýaman diliňde, barmy hünär eliňde? Aşyk ýigit Begmyrat, hany özüň hakda aýt? Meň hünärim uçarman, sportam ýandan goýman, gije-gündiz Altynaý türgenleşýän ynanaý, Raýym ýykma haýyşdym, kamatyň köňlüme jaý. Gör gyz muny, duza gyza gytçylyk ýok, Özge gyzda kemlik ýok, aşyk ýigit Begmyrat, başga gyza habar bar. Aýaz baba! Aýaz baba! Aýaz baba! Wiý-wiý-wiý, nämäň Aýaz babasy? Niräň Aýaz babasy? Ýöreseň ýoluň bolaýyn. Näme diýseň men kaýyl, mähriban gyz Altynaý, bir sen gerek, ynanaý. Waý, göwnüm bölek boldy, nalyşyň janym aldy. Men saňa bendi boldum, barja aklymy aldyň. Mähriban gyz Altynaý, maňa razylyk beräý. Waý, ýüzüm gyzyp gitdi, göwnüme güman ýetdi. Göwnüňi terk etsin güman, Ýokdur ýalan gep tapmam. Mähriban gyz Altynaý. Hiç gözel däl saňa taý. Aşyk ýigit yrdyňda. Köňlüň köňle gardyňla. Saňa guwanan ene. Bolsun maňa gaýynene. Mähriban gyz Altynaý. Kakyna-da duýduraý. Waý bu oglany. Kalplar kalba beslensin. Toýumyzy höweslensin mähriban gyz Altyna Altyna bil aýlan aýal diýjekdimdä. Aýaz baba! Aýaz baba! Aýaz baba! Aýaz baba! Wiý bolup durşuny. Meň belgim segsen ýedi segsen ýedi nol bäş dir. Baş altmyş üçlük jagada. Bor. Waý gowy dolup bolýa diýdi. Merjen, Merjen munuň aýak çeksene. Toba aýdyber. Men keýigiň näçe öýkeläp ýörenini bilesim gelýär. Wiý, öýkelemez ýalym eden işiň. Men näme iş edipdirin? Bilmedik bolmasana, öýlenen halyňa biriniň ýetişen gyzyny söýýän diýipsiň-dä. Öýlenen? O nähili men öýlenen? Hä, ýalanmy? Ýalan. Nirde men öýlenen bolýamyşyn? At oýnatmasana, bir gyzjagazy çagalar bagyna gatnadýanyny görüpdir-ä ki. Hä, mundan gelip çykdy-ow. O meň daýymyň gyzjagazyny meňkidir öýdende. Merjen, sen meni ünslüje diňle. O gyzjagaz meň daýym bilen daýzamyň gyzy. Olar işe ir gidýärler, gijem gelýärler. Şoň üçinem olar maňa umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşmede bizde bolaý diýip haýyş etdiler. Menem bolan gyzjagazymy her gün irden-ä eltýän, okuwdan soň alyp gaýdýan. Seň aýdýanyňyň dogrudygyny men nirden bileýin? Wiý, ynanmasaň eýleki topardaky Kümüşden soraý. Kümüşem Begençden sorasyn. Menem Begenjiň jigisi. Sen gaýrat etýän keýige düşündir.

Keýik. Ikimiz bir açyk gürrüň etmeli. Şu wagta çenli ýanyňa gelip bilmän agraslygymdan, gaharjaňlygymdan iýmendim ýördüm. Meni bagyşla. Ýöne indi halys sabyr-kararym galmady. Ursaňam, Sögseňem öz eliňde. Ýöne men mundan buýana aýtmana gezip biljek däl. Ýalkasaň ýaz bolsam-da, gargasaň gyş bolsam-da, men-ä ilkinji gezek şol seni görelim bäri sen hakda oýlanmadyk ýekeje günüm ýok, pikirlenmedik dynnym aljak pursadym ýok. Açsaň-a aýaňda meň ykbalym, ýumsaňam. Ýumrugyňda. Emma men-ä mundan buýana sensiz geljegimi göz öňüme getirip bilemok. Ol gyzjagazly meselänem Merjene düşündiripdim. Geldiňmi? Salam Gülşirin enje. Salam. Öýe myhman geldi. Hawa, öýe myhman geldi. Hä. Menem seň myhmanlaň. Synpdaşlaryňmy? Ýok-a, dur, seni gytaryp barmaly däl. Eý, näme üçin barmaly däl? Agaý, saňa bir düş hüjemikäň öýtýädim ol düşüneňokda. Söz aýdyjy gelipdirler. Kime? Saňa! Kim bar şul öýde senden başga söz aýdar ýaly? Bar sen o jaýa bar häzir düşündirer men saňa.

Gülşen Mence kim olar? Wah, Kümüş jan, bize entek tanap ýetişenzok şolary. Ýaň abam ylgap geligör goňşy diýensoň geläýdim-de, ogrulara ýöne Awaza dişleýämi nämemi, entek doly tanyşyp ýetişemok. Häzir çaýlaryna-suwlaryna seredeýin gelerin ýene ýaňa.

Geç, geç, arkaýyn oturyber, arkaýyn. Arkaýyn oturyň. Biz-ä habarlyja geldik. Biziň habarymyzy alsaňyz. Aýdyberiň. Biz-ä ýitigimizi gözläp geldik. He, asyl şeýlemi?

Ýüwteç. Keýik entäk ýaş. Onsoňam ol entäk okap ýör. Kakasy. Olaram bilýärler, olaň ogly keýik bilen bile okaýarmyş. Uly ogullar üçinem keýigiň ol bile okaýan jorasy bar a kümüş. Oňa. Ana, şoňa barypdyrlar. Goşa toý etjek bolýarmyşlar. Indi? Indisi, guda bolsun, täze ýylda toý etjek diýýärler. Bibitäç, Men-ä näme diýjegimi bilemok. Dikjan bilen gürleş, näme diýýär? Biz doganarnaşdyryly maslahat edeli. Biz maslahatlaşyp, ondan size habar ederis diýip aýdaýyn. Boranly kakasy, men myhmanlary ugradaýyn. Bolýar, bar. Jenjal geldimi? Hany Gülka? Seň bilen bir gaz gürrüňim bar. Hany Gülkaka? Sen ýaňy beýle kimiň gelip gidenini bilýäňmi? Hawa, ýaňy Gülşirin gelnjenden eşitdim. Olaň geljegininden seň habaryň barmydy jigim? Sen çekinme-de çyk aýt. Guluň ogluny halamasaň, sözlerini aljak gelji. Öz aýdyşlaryna seretseň-ä, ogullarynyň özi biz sag beripdir. Sen jigim çekinme, arkaýyn bol. Men seni öz islemeýän ýeriňe bermejegimi bilýäň-ä sen. Gully kaka. Jigim jan. Eger Begenji gowy görýän bolsaň, men-ä olaň sözüni alaýjak onda. Hor boljak ýeriňe däl jigim. Men olary gowy tanaýan. Çary aga gowy adam. Maşgalasam gowy. Men seni ýeke goýup niräk gideýin? Baý, bu mundan çykdy-ow. Sen meň üçin durmuşa çykman oturajy ekeniň-dä. Eý, o pikiriň-ä men halamokçy diýip. Sen meni sylaýanyňy öňem bilýädim. Şu gün meň üçin öz geljekki durmuşyňy terk etmäge-de taýardygyňy gördüm. Ýöne bar-a jigim, seň bu edýäniň-ä bolanok. Nämesi bolanok? Ýaňy aýtdym-a, seni ýeke taşlap gidibiljek däldi. Seň bir öýde bir özüň galanyňy bilip durka men nädip arkaýyn ýaşap bilerin. Başga ýeke ýaşaýaň ötme jigim. Menem ýeke ýaşaýbererin. Senem össeň daş ýere gideňoga. Geler durarsyň-da. Gully kaka, men aýtdym-a, seni ýeke goýup gidip biljek däl diýip. Jigimjan, indi biz bir-birimizi şeýle bir görýäs diýip, Ejemiziň kakamdan nesil dowamatyny kesip oturybermelimi, jigim? Men ädini hor etmejek bolup öýlenmekden ýüz öwürdüm. Agam, belki men ýalňyşamdyr. Ýöne men ýene aýdýan, seň boýnuň burulmazlygy üçin etdim şony. Şu wagt diňe gözüme sen görnensoň, saňa häzirki diýýän nesil dowamaty hakdaky pikir kelläme-de gelmändir. Eger bar-a, kelläme gelän bolanlygynada, Öýlenmegi soňa goýardym jeý. Bolýa Gully kaka, men seň diýeniňi edeýin. Ýöne bir şert bilen. Bu nämäň şerti? Senem öýlenmäne söz ber. Indi men nirä öýleneýin? Ilçilikde bir sebäp bilen oturyp galan gyz ýok däldir-ä? Birini taparys. Häý, näbileýin. Agam, onda gepleşdik. Nesip bolsa, men ertirden özüme gelneje boljak gyzyň gözlegine çykýan. Sen-ä öýlenýäň. Onsoň. Häki gelenleň sözüni meň üçinem. Alsaňam, almasaňam, özüň bilersiň-dä. Bolýa jigim jan. Men öýlenemde sen bagtly bolýan bolsaň, goý sen diýeniň bolsun. Bolýa Gully kaka. Bolýa jigim. Alýo. Eşitýäňmi mähribanym. Maňa sen bilen gürleşmäne Aýaz baba kömek etdi. Goýsana ýalyn sözläp otyrsyň Aýaz baba diňe täze ýylda gelýä. Hä? Çynym how ynanaý. Bilýäňä sen geçip gideňde men sen bilen gürleşip bilemokdym. A utanjyrap eýläk beýläk seredip durýadym. Ynan çynym Aýaz baba kömek etdi. Be, hany onda Aýaz babany biziň öýümize ugratda çyn bolsa. We Aýaz babaň bar işi menmaý walla. Garşy garşy ýüz tutup durmana utanýan how men. Men söýýäniň çynyň bolsa öýe Aýaz baba sowgat getirsin. Näme? Goý, goýberdi abi. Men näme etsem käme? Hä, maksady jaň edeýin. Alýo. Gowy maksat, täze ýylyň gutly bolsun nos. Maksat, sargyt boýunça sowgat eltip beren Aýazbabany tanaňokmy? Hä, o el belgisini ber, ber.

Ohow, aýazlaba ýetdik, geliň! Salam edin çagalar! Salam! Salam edin balalar! Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowy! Men siziň aýaz babaňyz, men siziň myhmanyňyz. Alys ýollar söküp geldim, size sowgat baryn alyp geldim. Hany onda men size häzir sowgatjyklaryňyzy paýlaýyn. Sizem maňa sowgat taýynlansyňyz-a? Hawa men? Hawa. Aý, tüweleme, soň şeýdip ki, men size paýlaýyn, soňam siz maňa paýlaň, bolýamy? Bolýar. Alan, Täze ýylyňyz gutly bolsun! Mübärek bolsun! Hany, sizde ýene-de iki sany çagaçyk bolmaly-a? Wiý, a bizde şu bary üçüsi. Öý. Eý ýer zyýan ýok onda gul ikisinem özüňiz alaýyň. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Alaňa. Mübärek bolsun düşümli ýyl bolsun. Şeýle bolsun. Öý. Han sizde Altynaý atly gyzyňyzam bar bolmaly. Gyzymyz diýseňem boljak. Öý bolan ha bul otagda. Altyn aý jigim üçin aýratyn sowgat bar. Oň sowgatyny özüm çyk beräýerin. Getir maňa beräý. Durun, durun. Ýöne ony hökman özüne gowşuryň. Hökman gowşuraryn, hökman. Täze ýyl bilen hem hökman gutlaň. Bolýa. Hany onda Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun, mübärek bolsun. Hoş sag boluň, balalar! Gelnimjan ine Begmyrat iberipdir. Täze ýylyň gutlap. Täze ýylyň gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun Hudaýym. Alo. Begmyrat jan, sag urgun gezip ýörmüň oglum? How eje, özüňiz gowumy? Çagalar, Altynaýam gowumy? Wah how oglum, olar guş bolup uçaýjak bolýarlar. Iberjek diýen Aýazbabaňam geldi oglum. Birgiden sowgat bilen geldi. Altynaýa-da aýratyn sowgat edipsiň-ä. Hä, eýýäm gelip gitdimi? Men dostum Akmyrada haýyş edipdim welin, ol biraz gijräk bararyn diýipdi. Bolýa, gelen bolsa bolýa. Sowgadyňyzam nesip etsin, eje. Oh, sag bol, balam. Senden tamamam şeýle-dä. Täze ýylyň gutly bolsun, balam. Işiňde, durmuşda diňe üstünlik gazan, balam. Bolýa, eje. Öýdäkilere-de köp salam aýt. Men indi el telefonymy öçürerin. Häzir iş meselesi bilen maslahat başlamaly. Soň gürleşeris-ä. Bolýa oglum, sag-amanjy işle. Gowşuň ondan sowgatlary. Sag bol, sag bol. Bolýa. Hany men. Alýo. Alýo. Aýym sowgatlar neni öňerdiň? Nämäň sowgadyny? Meň iberen sowgadymy? Sen haçan sowgat iberdiň? We ýaňky Aýazbabaň elten sowgatlaryny men iberdim-dä. Gyýw näme bolýa bärik hiç hili Aýazbaba gelenok. O nähili gelenok? Şu wagt gowşuryp çykda meň ýanymda. Gelenok jan dogan şu tak hiç hili Aýaz baba-da gelenok, sowgadam. Hany durany? Hojaguly! Hojaguly! Gelen bärik agam? Gel hany. Garaş häzir. Nirä eltdiň sowgatlary? Şo seň aýdan salgyma bir ýüz on sekize. Aýdylan salga barmandyr-a. Nirede bolsa-da aýdylan salgaýyl tapdanym. A seň özüň bir ýüz on sekiz-e diýip aýtdyň-a, how. Bir ýüz on sekiz-e? Aý, bir ýüz on sekiz däl-ä, how, ol bir ýüz ýigrimi sekiz eltmelidiň-ä. Özüň bir ýüz on sekiz diýdiň-dä, wiý. Haý, edeniň bar bol-a. Bar, how, alyp gaýt sowgatlary. Men size ýaňy sowgatlary paýladym welin, şolary yzyna beräýiň-dä. Öý salgysyny ýalňyşyp, ýokarky gatdaky goňşulara getirmeli sowgatlary men size paýlapdyryn-a. Bagyşlarsyň-da, gelneje, Şo sowgatlar yzyna beräýiň-dä. Ýy, toba, toba! O nägidermişlik bolýarmyşyn? Ol-a biziň sowgadymyz. Olary çagalar eýýäm aç-da. Wah, beýtmeli däl ekeniňiz-dä. Aýdýan-a men ýalňyşypdyryn. Şu jaýyň bir ýüz ýigrimi sekizinji öýüne bermelidim şu sowgatlary. Men bolsa bir ýüz on sekizdir öýdüp, ters düşünipdirin-ä. Sowgat etmegi haýyş eden oglan näme sebäpden henizem olary gowşurmanlygyny sorady. Şol sebäpdenem sowgatlary yzyna beräýiň-dä. Ýöne, bagyşlaweriň, gelneje. Wiý, dur-la, bu sowgatlary Begmyrat ugratmadymy näme? Hawa, Begmyrat ugratdy. Onda näme ýalňyş gelipdirin diýýä? Begmyrat meň öz ogluma o saňa sowgatlary getirmäni haýyşt edendir-ä. Ýaňy Begmyrat Altynaý bilen jaňlaşandygyny, olara sowgat gelmändigini aýtdy-da. Şonda öý salgysyny ýalňyş alanlygym anyklandy-da. Jigim, sen gideňsoň men oglum Begmyrat bilen gürleşdim. Olam Aýaz babaň sowgat getirjekdigini, Altynaýa aýratyn sowgat berjekdigini aýtdy. Sen öý salgysyny ýalňyş alan dälsiňdä, başga biri bilen gürleşip ters düşünensiň. Bizem ine Begmyrat oglumyzyň iberen sowgatlaryny aldyk. Täze ýylyňam gutly bolsun, düşümli bolsun! Be, bu nähili bollaý? Bolýa-da onda, sag boluň! Täze ýylyňyz bilen! Sag-aman bar, jigim, ýalňyşlyk her kişide-de bolýandyr. Zyýany ýok. Agam aldyňmy sowgatlary. Näme sowgatlary? Aý agam näme edip ýörsüňaý. Aý how seň özüň näme edip ýörsüň how. Senä ýalňyş barypsyň diýä o gelnejede dogry gelipsiň diýä. Beýdip meni kösäp durmada barda ejeň bilen düşünşäýdä wiý. Hä o nireden ejem bolýa. Meň ejem näme işleýä bärde. Öýüňizde oturandyrda. O nähili öýümiz how. Men şäheriň o çetinde ýaşaýan. Bärde meň halaşýan gyzym ýaşaýa. Gelneje oglum diýip dur-a saňa. Jan dogan, meň sowatlymy kime berenem bolsaň, yzyna allanym Altynaýa gowşur. Gaýrat etdänim bar, ho, bar! Agam, gaýrat et, alagöri! Aý, nätdiňiz-aý muny? Bar, ho, bar, agam jan! Altynaý garaşyp dur-a! Guý, Bula ýene ýaňky ýigit. Howwa men gelneje ýene bir sapar salowmaleýkim. Ýöne ýaňky sowgatlar. Ýönesi bolmaz. Bu nähili musallat gyz? Aý jigim seň öýüň öwzaryň ýokmy? Ýöne sowgat sowgat diýip bärde aýlanyp ýörsüň-le sen. Men häziriň özünden-ha Begmyrada jaň edeýin. Oň özi saňa aýtsyn. Wiý, ol el telefonyny öçürjek diýip aýt-da. Wiý jigim, ýaňy biz düşünişmedikmi näme? Düşünişdik, ýöne gelneje maňa sargyt eden oglanyň özi ýaly aşakda dur. Özem ol siziň ogluňyz däl. Ol bu ýerde ýaşanok ol. Ýer bolýar, çagalara getirilen sowgatlary hiç diýeliň, özüm ýerine goýaryn. Ýöne Altynaýa diýip getirilen sowgady bir beräýiň-dä, gelneje. Senem-ä Altynaý diýip alaýdyň. Biziň gelnimiziň adamy Altynaý. Beýle atlaryň gabat gelmegi mümkin däl-ä. Weý, onsoň olam getirilen sowgady açandyr ahyry. Sen gowusy şol oglany bärik çagyrsana. Men özüm oň bilen gürleşeýin. Bihineje, düşünäýiň-dä, o bu ýere gelmeýär. O nähili gelmeýär? Weý, sen ol Yşakda diýmediňmi? Hawa, ýöne. Onýany bolsa dagy oň ýönesi bormy? Men indi sowgatlara yzyna ber biljekkä. Ýöne olaň bahasyny töläýmesem. Aý, gelneje, onda-da ol bu ýere girmäýmese? O näme üçin? Gelneje, bu jaýda oň halaşýan gyzy ýaşaýar. Adam Altynaý bolmaly. Şo sebäpden-de sowgat beremde-de Altynaýyň hut öz eline ber diýip sargadym aýagyny. Beýleki sowgatlaram oň kiçijiglerine niýetlenendi. Hä, şeý diýsene. Bola sowgatlar artykmaçragam getirilipdir diýdim-le. Ýeri bolýa. Onda-da men ondan ötünç soramasamha bolmaz. Sen ony sowgadanma-da, meň ýanyma alyp gel. Men şu taýda garaşjak. Aý, bolýa-da. Başga alaç ýok öýdýän. Essalawmaleýkim! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylyňyz yrsgally, düşümli ýyl bolsun! Wiý, ynha, ýene bir Aýazbaba! Hawa Aýazbaba, dagy kim bolsun? Ile Aýazbabany görende begener. A siz bolsa aňk-taňk bolup dursuňyz-la. Bu nähili bol-la? Hany, körpe jüjügler? Ýata-ýana däldirler-le. Goý, iliň gapysyna bir Aýazbaba gelýän bolsa, biziň-ä gapymyz Aýazbabadan doly. Ýeke daýza, bu men, Akmyrat. Begmyradyň dosty Begmyrat maňa, Jiglerini Altyn aý Wennejen daýym gutlap ber diýip haýyşt edipdi. Men bolsa iş bilen başagaý bolup, biraz gijä galaýdym. Hä, indi hemme zat aýdyň boldy-la. Wah, bize gelmeli Aýazbaba sen ekeniň-ä! Bola-bola, dagy kim bolsun. Menem bir ýigidi biderejik azar goýaýypdyryn-a. Görýän welin, ýene bir aýaz baby gelip gidipdir öýdýän. Geldi, bir gezegem-dä, birnäçe gezek geldi. Aý-haý-haý, ýeke gelneje. Wah, wagtynda gelmeli-dä, han ogul. Wah, işjagal çykdy-da sen. A sen çagalaň ýanyna git, men ol aýaz baba bilen bir düşünişeýin. Bolýar, bolýar, ýeke gelneje. Waý, ýadyňa-oýuňa düşmejek zatlar bolýa gyz.

Berşiň ýar alyp gaýt-da, bar indi. Aý, bardym-a how, dost, berenok. Özüň gelýä, bar-da sen. He, o sowgatlary biri başga birine bermeli-ä. Eý, bular kim-ä? Aýrylyň-a ýolumyzdan, aýrylyň, görüp dursuň-a. Ýör, ýör. Wiý, bu maşyn kimiňki? Meňki. Seňkimi şu maşyn? Ýör onda, ýör, ýör. Meň sowgatlarym näme? Wah, sowgat ýadyňa düşýä, şuma seň sowgat ýadyňa düşýä. Görýäňä, ýa-da özi açdy. Görmez.

Geçiň, geçiň şu jaýa geçiberiň. Geçiň oturyň. Goýaýmaly. Öýde-de ýeke özüm, häzir men çaý-suw ugruna çykaýyn. Wiý, Altynay janyň özi ýokmydy? Wiý, Altynay düýn gitdi-ä. Nirä gidipdi? Wiý, bäbek han-a? He-he, biriniň yzyndan gitdimi? Ýok, özi girdi. O nähili özgerdi? Goý, ogly bolla. Ogly boldy. Nädip? O nähili nädip? Illeňki ýaly. Goý, näme bolupdyr? Gaty geň galdyňyz-la. Goý, Altynaýyň ogly bolmagy geň zatmy? Agy, biz bara Wiý, siz alada galdyňyz-la. Siz gelnimiziň işdeşimi, tanşymy? Tanamadym. Gelnimiziň? Hawa. Wiý, bagyşlaweriň. Siziň Altynaý diýip gelniňizem barmy? Hawa. Wiý,

Wiý, boldy, boldy. Oglumyzyň ady Begmyrat gerek? Hawa, hawa. Siz onda bir ýüz ýigrimi sekizinji öýe barmaly. Gözleýän gyzyňyz şo ýerde ýaşaýar. Bizden ýokarrakda. He, bir ýüz ýigrimi sekizdemi? Waý, bagyşlaweriň, biz ýalňyşyp geläýipdirik-dä size. Waý. Ýörüň, gideýin, gyz. Wiý, siz biziň oglumyzyň adyny näbilýäňiz? Wiý, ony öýüňize baranda ogluňyzdan sorasaňyz aýdyp berer. Ol uzak gürrüň. Siz häzir haýyr işi gijikdirmän bir ýüz ýigrimi sekizinji öýe baryň. Bolýa, bolýa, ýör goý gideýin biz gyz bolup duşmadyk. Bolýa, sag boluň. Bolýa, sag boluň. Alýo. Gyýw, haçan gelýärler? O nähili haçan gelýär? Ugradylar diýeniňe iki sagat geçdi-ä, integem gelenoklar. Bu wagta barandyrlar-how, sen bilmeýän bolaýma? He, hana geldiler öýtýän. Borsaň jaňlaşarys. Haý, bolýa. Gully kaka, saňa gyz tapdyk.

Alýo, kaka! Ejem dagy ikilenç habar tutmaga gidipdir. Gözüň aýdyň, gudalaň ikisem bor diýipdirler. Nesip bolsa, onda täze ýyl obada belläris. Aha. Bolýar, bolýar. Bor, bor, altyn galyp hökman barýan, barýan. Şajan aýlaýyn. Şajan, salam. Gowumy dost? Gowumy ýagdaýlaň? Şajan. Kyz görmede bizi oba düşürip gaýtsana. Haýyşt edýän. Bolýa. Hawa-hawa öýde, öýde otyr. Bar. Aly, Aly jan, ýör. Düş aşa. Ataň ýanyna gidýäs. Bol çaltrak.